Ji hilbijartinê re bîst û çar roj man û xebat û mîtîngên partiyan jî dewam dikin û partiyên ku beşdarê hilbijartinê bibin tema ji wan nêja gelek mesele û mijarên ku tên niqaşkirin hene. Tevî mesajên û peyamên lîderan serokan jî her roj em tînin ser ekranê. Heftê Hezîranê çima girîng e? Pêvajoya çareseriyê, qanûna bingehîn ya nû, sîstema serokatiyê û dîsa gelek mesele û mijarên din di rojevê de ne û Me destpêkê de, destpêka programê de jî got, siyasetmedar û nivîskar birêz Kemal Burkay mêvanê nûçeyên Simêne mixêratin birêz Burkay. Navtêrêdan spas. Îro em panzdeh gulanê ye cejna zimanê kurdî ye. Me li ser vê meseleyê jî em sekinîn û mamosteyek ji mêvanê me bû ji zanîngeha Mêrdîna Fiqtî û dixwazin derheqê zimanê kurdî de çi bêjin. Lewra cejna zimanê kurdî pîroz be. Em bi zimanê Xwe berê wetebî nav siyasetê de hûn sala man. Berî qedexe bû bi siyaset nedat kirin lê îro propagandaya kurdî jî tê kirin bi siyasetê de. Lê min warê ser heftê hezîranê tebî ji hilbijartinê re bîst û çar roj man û hak par jî wê bikeve partiya we jî hûn berê serokê giştî yê partiyê bûn wê bikeve heftê hezîranê hilbijartinê de. Niha AK Partî dibêje gelek muhîm e, gelek girîng e Heftê Hezîranê. Lewra sîstemekî nû, sîstema serokatî, behsa sîstema serokatiyê tê kirin, qanûna bingehîn, destûreke bingehîn behsa wê tê kirin. Li aliyê din jî MHP, CHP dibêje nahêl, em nahêlin tiştek wiha ku pêk bê. HDP dibêje ji bo me jî girîng e gere em îlla bikevin meclîsê ji bo ku pêvajoya çareseriyê dewam bike. Gelo qenaata we çi ye li ser heftê Hezîranê û yanê çima girîng e, çima muhîm e? Hûn çi difikirin li ser heftê Hezîranê? Helbet hilbijartina giştî ye û welatekî tim jî hilbijartinên giştî girîng in, giranbuha ne. Di nav demokrasiyê de wê sindoq tê danîn. Yanî xelk dengê xwe dide û çi dixwaze wê nîşan dide. Partiyên siyasî bernameyên xwe pêşkêş dikirin, xelkê re siyaseta xwe pêşkêş dikin, gelo ew ê çi bikin bo welat, bo gel. Xelk jî biryarekî dide. Ji bona vê yekê gelek giranbiha ye. Lê giranbihaya van hilbijartinan ê hefteya ziranê bi raya min ne ev e ku yanî tenê meselê serokatiyê. dereqa wê de Meselaya Kurdî jî siyaseta welat zelal be, ne tenê ev e. Gor raya min tiştê herî muhîm demokratî ye îro. Gavê ku Tirkiye biavêje, ne tenê îro bû yanî pêştirkî gavê herî mezin ji berê de ev e. Eger di welatekî de demokratîyeke rêk û pêk tune be, di mulqetiyeke himçav e. Mesela gor Ewropa Xerbî, Ewropa Rojava. Demokrasiyeke pêşketî yani. Pêşketî tabi himçav em dibêjin. Gor standardên Yekîtiya Ewropa. Demokratiyeke wisa tune be eger sîstem serokatî be jî nebe jî parlamenter be jî têrê nake. Bona wê yekê helbet yani. Gelek muhîm e ku destûreke teze bê çêkirin. Ev destûra heyî ji sala hezar neh sed û heştê û sê me Kenan Evren çû lê Kenan Evren çêkir. Qanûna Belê, destûra wî hê heye, ew hê devam qanûna bike. bingehîn, destûr a mezin hîn li kar e. Ew şermeke, eybeke mezin e bo vî welatî. Piştî Kenan Evren ew qas hikûmet hatin çûn, hikûmetên sivîl Belê. lê mixabin ne guhartin. dikaribûn biguhirin. Mesela di hilbijartinê de ew sedda, baraja sedî de ew çi ye? Di tu welatekî tune ew. Yanî diviya wê ew zû ve bihata rakirin. Ne tenê ev. Yanî lazim e Tirkiye bibe welatekî demokrat. Çawa dibe? Yanî bi raya me berê her tiştî divê Tirkiye ev sîstema xwe ye ku dibêje unîter be bigore. Ji ber ku ev ne gor realîta Tirkiyeyê ye, ne gor rewşa Tirkiyeyê ye. Tirkiye welatekî pir rengî ye. Di warê gelî de, di warê ziman de, di warê olî de. Belê. Belê. Gelek qewim hene, gelek dîn hene, gelek ziman hene. Hene. Berî her tiştî miletê kurd heye. Yanî kurd miletek in. Xelkekî mezin in. Tenê di nav sînorên Tirkiyê de bîst û pênc milyon nifûsa wan heye. Di Rojhilata Navîn de nifûsa wan nêzîkî çil û pênc pêncî milyonî ye. Gelek wisa divê li kîjan welatî de jî divê welatî xwedî heq û azadî be. Bona wê ye ke mesela em wek Hak Par, Partiya Mafa Azadiyan di bernama me de heye ku eger, Em bên ser hukim. Eger daxwazên me bi cî bên, divê Tirkiye bibe welatekî federal û welatekî demokrat. Peki em bi Hak Parî dewam bikin. We behsa Hak Parê kir û bernameya Hak Parê kir. Hak Par wê bikeve hilbijartinê. Tevî beriya vê jî ji bo tifaqek di nav partiyên Kurda de çê bibe xebatên Hak Parî jî. Hak Par zaf dixwest ku bi partiyên Kurda re tifaqek çê bike lê nebû. Çê nebû. Çima çê nebû? Niha partiyê ku dikevine hilbijartinê û tên gotin bana Kurda temsîl dikin yan jî partiyên Kurdan in sê hebin. Yek hdp, yek Hudapara, yek jî Hak Pare. Tabî yanî eger siyaseta we li hev bê yan jî di hin tiştên miştêrek de hûn li hev bikin, Eger yekîtiyekî çêbikin baş e. HDP'ê mesela ji bo me daxwazeke wisa nekiriye. Negotiye ku heval no werin em hev re bikevin hilbijartinê. Em yekîtiyekê çêbikin, îtîfaqekê çêbikin tiştekî wisa çênebû. Lê me hin partiyên dinê ku nedikaribûn bikevine hilbijartinê. Me ji wan re bir. Ew daxwaz me ji wan re bir. Çend partî hebûn, çend grûbên kurdî hebûn, heval nikarin bikevin hilbijartinê. Yanî usa fire rêz nebûne. Lê ez jî siyasetê dikim. Teşkîlatbûna wan ne qas fire nake. Tirê nake, tirê nake. Hinek tezava bûne, hinek nebûne partî. Wek grûb in, wek komel in. Me ji wan hemûyan re bir. Me got ku Ak Parti dikeve bikeve, hûn dikare bikeve li Bijatînê. Kerem kin hûn jî werin têda çî bikin. Em îtîfaqekê çê bikin. Em li ser esasên îtîfaqê qise bikin. Lê mixabin ew hevlana nehatin. Ev hilbijartinên herêmî de jî me ew pêşniya ji wan re biribû. Em got ew hilbijartina ku par çê bû ji bo şaredariyan. Lê dîsa nehatin. Ewana dûr disekinin. Hinekî wan piştgiriya HDP'ê dikin. Tevî ev zanin. Sebeb çi ye Birêz Burkayê? Welê nizanim. Yanî di nav tevgera kurdî de, di nav tevgera welatperêz de gelek partî, gelek grûp rexneyên xwe dikin ji xeta HDP'ê re. Lê wexta ku tê piştgiriyê jî hinek yan piştgiriya wan dikin yan jî dûr disekinin. Yanî ew bi dîtina min ne siyaseteke wisa makûl e. Bilin rexneyek li wê jî tê kirin, li Haq Parî jî tê kirin yan çi hewce ye ku we piçek jî behs kiribû li nivîsên xwe de çima Haq Par yanî ew kesên ku dengê xwe bidin temam Haq Par partiyekî baş e lê Gava ku me Kurd herin dengê xwe bidin, ji xwe nikare ji bendê jî derbas bibe Hakpar. Yanî hdp îhtimalek mezin e ku derbas bibe. Çima dengên Kurda wê perçe bi perçe rexnek wiha jî li we tê kirin. Ev tevî rexne nîne. Wiha mesele çi ye? Yanî tu partiyek wexta çêy dibe, wek çawa zarokek ji diya xwe dibe. Ev jî hîn biçûk e li Eger yanî wext derbas be, wê dikare mezin be. Eger xelk piştgirî bike, dikare mezin be. Mesele ne ku barajê dikare derbas bike û neke. Mesele siyaseta xwe çi ye? Eger partiyek siyaseta xwe rast be, barajê derbas bike meriv dide, dengê xwe dide, neke jî meriv dengê xwe dide. Naçar partî. di parlemenê de hene. Heya nuha sê hebê wan tenê karibûne vê barajê derbas bikin, baraja sedî da deh. Belê. Heya nuha hdp jî baraj derbas nekiriye. Vê carê derbas bike neke ev jî ne xuya ye. Nuha mesele çi ye? Eger siyaseta van partiyan rast be meriv kijan partî rast dibîne dengê xwe da vê partî. Lê eger ewana ne gor dilê gelin, daxwazên gel, eger neparêzin, eger wexta bêne ser hukum îmkan bikeve destê wan, daxwazên gel bi cî naynin. Me ev siwa degê xwe de wana. Niha di nav van partiyên ku dikevine hilbijartinê bîstî zêdetir in. Di nav wan de bi raya me bernama Hak Parê, siyaseta Hak Parê siyaseta herî baş e. Çima? Çima? Yani çima hedefa we çi ye? Berê her tiştî Hak Par pêşniyar dike ku pirsa kurdî li ser esasê wekeviyê çareser be. Ev jî federalî ye. Yanî wekî din yanî xelkek yan qedera xwe bi serbestî tayîn dike, yan serxwebûn e, yan jî li ser esasê wekeviyê bi gelên din re dijî, ev jî federalî ye. Em wek Akpar dibêjin ku Em dikarin bi miletê Tirk re û gelên dinê re ku di nav sînorê Tirkiye de jîn, bi aşîtiyê re bijîn. Herî bila temam dibêjin parçe nebe bila wele. Temam parçe nebe. Lê me him welatê me heye, him jî em dikarin mesela bi xelkê Tirk re bi hev re aşîtiyê de bijîn. Ev jî tevê jî federalî ye li ser esasê wekeriyê. Lê ew partiyên din ê. Qet yek ji wan ne ku tenê federalî heta otonomî jî nexwazin bo kurdan. Yani hûn qesta we HDP ye tabî. Belê. Ne tenê HDP ye, ê din ê jî. Yani nav partiyên heyî de ku dikevin hilbijartinê qet yek jî bo kurdan statuyekê naxwaze. Tenê Akpar dixwaze. Em federalî dixwazin wek Kurdistana Başûr. Ango herema kurda de divê kurd xwe îdare bikin, hikûmeta wan ê heremî hebe, parlemana wan ê heremî hebe, zimanê kurdî be zimanê fermî. Yanî miletê tirk xwedî çi eke, kurd jî wila xwedî vî tiştî be. Li hev re bijîn. Belê. Birêz Burkay, hedefa Hak Parî çi ye, qenaata we çi ye? Yanî wê dengê Hak Parî Çi bibe di heftê hezîranê de? Tabî. Ev jî gelek muhîm e. Lewra. Ev tiştekî din e. Gelek anket tên çêkirin. Tabî em dikarin ser vê jî qise bikin. Lê ez dixwazim beriya berî wê tiştekî din jî bêjim. Yanî eger em dixwazin pirda pirsa kurdî çareser be, ew bi vî şeklî çareser dibe. Vekî din ev pirs cihê xwe de dimîne. Ev pirs pirsa sed salan e. Ta ji dema Osmaniya de maye. Û pirs girêkek gelek mezin e bo Tirkiyê. Heya Tirkiyê pirsa kurdî çareser neke, Nikare pirsên xwe yên din jî çareser bike. Nikare pirsa nan jî çare nan û kar jî çareser bike. Çima? Ji ber ku heyî yên welat di riya şer de diçin. Di riya hilweşandinê de diçin. Lê ji xwe li rû netin avîn. Mîsal yani ew şerê dawî ku sî sal e berdewam e bi sed mîlyaran hatina Tirkiyê di wê rê de çû. Çima ji bo şer, ji bo sîlaha bi Kurdistan ser û bin bû? Mesela berê ew pez dewar xwedî dikir Kurdistanê. Ew pez û dewar têra Tirkiyeyê jî dikir, têra Rojhilata Navîn dikir. Lê piştî vî şerî ev tişt nemaye. Xelk nikarin pezê xwe bes zobozanan. Yanî Kurdistan feqîr bû, Tirkiye jî feqîr bû. Goştê xwe ji derve dikire. Goşt pir buha ye. Wek mîsal dibêjim. Yanî eger pirsa Kurd çareser ba aştî tê wela. Peki mamosta em. Wata aştî hat, Tirkiye dikare pirsên xwe yên din îş çareser bike. Em bi vê meseleyê dewam bikin we vekir wê meseleyê biçek em zelahtir bikin. Pê vajo çareserî yê. Niha di Newrozê de Ocalan bangê Qendîlê kir ji bo ku çekberdanê bila kongre bê kirin. Tiştê ku heye ji xwe Çûyîn hatin dewam dikir. Yanî heye diçû Qendîlê diçû Îmraliyê ji wê derê heyeta MÎTê jî diçû a HDP'ê jî diçû. Niha çawa ye? Rawestiya ye? Pêvajoya çareseriyê dewam dike? Çawa dewam dike? An ji ber ku hilbijartin heye niha sekinî ye? Qenata we çi ye? Mesela Qendîl çima kongreyê pêk neanî? Lewra daxuyanî hat. Meselê çi ye zanî? Yanî Dibêjin ku şer wê bisekine, aştî bê. Em vî tiştî gelek dixwazin. Her kes dizane ku Ak Par, Partiya Maf û Azadiyan ji destpêkê ve dixwaze ku şer bisekine, aştî çêbe û ew mesele jî çareser be. Dîtina Ocalan û hikûmetê yan jî MÎT'ê yan jî hikûmetê û ew danûstandinên bi qedîlê re yanî ji bo çi ye? Dibêjin ku bo sekina min re şer e. Bila şer bisekine hemû tiştî dixwazin. Bila pkk kongreya xwe jî bicivîne şer bisekinîne. Lê ev tişt nebûn. Çima nebûn? Ji ber ku mesele ne tenê ev e. Yanî ne tenê sîlah berdan e. Eger pkk sîlah berde baş e. Ma çima li serê çiyê ma ye? Ji xwe daxwazekî bingehîn tune. Yanî gelek wexte ku.

Legal bikin. Lê heye. Çima li serî çî mane? Bona vê yekê yanî em her du aliya jî ewt nabînin. Yani Peki ev kongre çima nehat kirin? Yani çima mesela Öcalan em dibêjin e, yani çima Qendîl goh nade e, talîmatên Baş e. Öcalan tiştekî wiha jî heye. Tabii ki Yani Ömer Öcalan abi birse. Yani çima nakin. Yanî kîjan daxwazê wan bi cî nehatiye ku ew dev ji sîleha bernadin. Mesela ev e divê meriv ji wan bipirse. Yanî bi raya me divê zû ve dev ji sîlehan berdana. Yanî bîle sebeb li serî çi yê ne. Em wî tiştî dibêjin. Ha wekî din jî eger çareseriya pirsa Kurd e ne tenê sîleha berdana pkk ye mesela. Divê heqê Kurdan bêne naskirin. Mafê Kurdan bila bêne naskirin. Bila hevalana jî dev ji sîlehan berdin. Deşt dakezin deştê. Çiqa partiyên wan hene. Partiyên wan jê me gelek xurttir e. Rêya siyasetê jî vê kirî ye. Bila daxwazên kurdan î ne ziman. Bila bêjin ku em federalî dixwazin yan em otonomî dixwazin raste rast çi dixwazin eger em tiştekî naxwazin. Bona wê yekê ez dibêjim ku tiştê ku ji bo kurdan heqê kurdan dixwaz yek heqê kurdan dixwaze partî. hak bar e. Yanî bila xelk jî vê rastiyê bila bibîne. Eger ew dengê xwe bidine me em ê xurt bin. Vê wextê em ê bikar bin pirsa kurdî çareser bikin. Vê wextê Tirkiye bikare aştî bê Tirkî û be demokrat. Hedefa we çi ye berîz Burkay? Yanî qenata we çi ye hak bar wê? Qenata me ev e ku heya xelkê kurd ji vir yanî xetekî rast nede pêşiya xwe. Yanî nikare bi ser keve. Siyasetê de tiştê herî muhîm ev e. Divê siyaseta te riya te rast be. Eger riya te şaş e tu nikarî herî cihê bikî. Belê. Tevî we behsa Qendilê kir bila çek berdin werin siyasetê bikin û îro jî partiya ku heye ku partiyekî bi navê HDP'ê. Belê. Parlemenê dane, şaredarî destê wan dane. Çîkeyekî mezin li pişt wan e. Ma çima serî Li gor Hak Parî jî xurt e HDP. Her ew ji me xurttir in. Lê çi ye? Yanî wek tîklev ji me xurttir in lê wek siyaset ne ji me xurttir in. Bîr wek bîr û bawerî siyaset em partiya herî rêk û pek in li vî welatî. Ez wê dibêjim. Pekî stratejiya HDP'ê we got wek girseyî ji me xurttir in wek HDP stratejiya HDP'ê çawa ye li gor we? Siyaset tune. E çima Carna hûn baş bahsa hûn bahsa mezin e. Tirk û Tirka Tirk û e, Kurda dikin hûn dibêjin bila di nav hev da wek hev bijîn. E, ev jî projeyek wiha nîne, HDP jî projeyek wiha nîne. Yanî Tirk jî heye, Kurd jî heye, Ereb jî heye, Baş e. Ermenî jî heye. Em hev re bijîn, em wî tiştî dibêjin. Lê heqê her kesî bila bê naskirin. Eger wek berê be ji xwe, wê wextê yanî em çi dixwazin? Madem wek berê be. Yanî tiştê ku hevalên hdp dixwazin ji bo kurdan wek berê ye. Yanî tiştek naguhore. Mesela ev e. Eger tiştek naguhore, eger heqê kurdan nayê naskirin, ev çawa aştî ye û çawa bi hev re jiyan e? Çawa wekevî ye? Ketina HDP'ê a meclîsê tê niqaşkirin. Gelo wê bikeve an nekeve? Got bikeve wê çi bibe nekeve wê çi bibe. Li ser vê Tiştê muhîm ne ketina wan meclisê ye yan neketina wan e. Çi dixwazin? Yanî ji bo xelkê Kurd çi dixwazin? Ev muhîm e. Berê ji parlamentoyê de bûn sî kes bûn, ma bimre şêst kes çi dike? Bila bikevine parlamenê. Yanî ez ne dijî wê me. Bi rastî min dixwest ke ew sedî de de baraj tune be. Yanî hemû partî gor dengê ku dikarin bistînin bila bikevine parlamenê. Hdp jî bila bikevîyê, Saadetjî bikevîyê, Hakpartî jî bikevîyê. Hemû jî dikaribin xwe temsîl bikin, xuda bikare jî bila bikevîyê. Lê çi ye ev îmkan tune. Ha çi dixwaze ew muhîm e. Divê meriv yanî mesele ne ev e. Kurd dibêjin hinek dibêjin kurd dikarin bibin serok komar jî. Rast e bûne. Yanî meriv eger binêre nêvîyê serok komarê tirkî kurd bûne. Lê çi feydê wê dîtiye kurdan çi feyde dîtiye. Yanî parlamenê de çi di HDP'ê de çi di Bi AK Partî çi CHP'ê de? Gelek Kurd hene heya MHP'ê de li parlamenê wana çi kirine? Yanî mesele ne ev e ku meriv bikeve parlamenê, mesele ev e ku meriv pirsgirêkên were çawa çareser dike? Pirsa Kurdî çawa çareser dike? Pirsa Aleviyan çawa çareser dike? Pirsa kar û nan çawa çareser dike? Ev muhîm e. Belê. Pêkî mîtîngên partiyan dewam dikin tevî û lîderên partiyan her roj li bajarek digerin mîtîngên xwe li der. Mesajên gelek muhîm jî tên dayîn bi taybetî hem ji bo pêvajoya çareseriyê hem ji bo destûra bingehîn an û hem ji bo sîstema serokatiyê. Lê gava ku Serokwezîr Ahmet Davûtoglû behs dike di mîtîngên xwe de behsa koalîsyonek dike. Dibêje îro berê tebî li dijê hebûn ê îro bi tenê armanca wan ew e ku bila AK Partî nebe îktidar, chp, MHP, hdp heta Cemaeta Fethullah Gulen rêxistina paralel koalîsyonek çêkirine. Yanî niqaşên wiha tê kirin. Ev e. Derdê me ne ev e ku AK Partî vî welatî îdare dike yan îlle ew biçe yan ew ê dinê îdare bikin. Derdê me ne ev e zanî. Derdê me ev e ku wek Hakpar yê ku vî welat îdare dikin demokrasiyê bînin. Pirsên welat çareser bikin. Em tim wê dibêjin. Niha mixabin Ak Partiyê tiştê baş kir in wexta destpêkê da. Mesela ew TRT Kurdî jî yek ji wan e gavekî baş e vê partiya. Ji bo zimanê Kurd. Bexda wê çima got tiştekî baş e. Lê çi ye berdewam nekir. Yanî mesela birêz Erdogan Berê digot pirsa Kurdî pirsa min e ez ê çareser bikim. Em jî gelek kêfxweş bûn. Lê piştre çi got? Demguarî got pirsa Kurd tune ye. Merd heqê wan daye êdî çi dixwazin got. Bi vî awayî nikare pirsa Kurdî çareser bike AK Partî. Ha ê dinê projeyekî wan jî tune. Yanî projeyekî CHP'ê tune ê MHP'ê tune. Belê wexta pirsa Kurdî çareser nekin, pirsa Alewîyê çareser nekin, pirsê dinê jî, pirsa nan û kar jî, pirsa demokratîyê jî nikarin çareser bikin. Yanî destpêkê de jî min got, derdê vî welatî, pirsa vî welatî ne ev e ku sîstema serokatî wek Amerîka be yan jî sîstema federalî wek ê welatên din ê bibe. Ne ev e. Derdê vî welatî, pirsa herî mezin ev e ku demokrasî be, heqê her kesî wê naskirin, destûreke demokrat teze bila wê çêkirin. Peki ew destûr ne yanî komîsyonek hatibû avakirin û lê gelo piştî heftê Hezîranê Wê bê çêkirin an neyê çêkirin ew jî girêdanî heftê Hezîranê ye. Wê tableyek çawa derkeve? Yanî lewra AK Partî behs dike ji xwe, dibêje yanî em ê destûrekê nû çêbikin. Yanî gava ku meriv li muxalefetê binêre, muxalefet jî behs dike. Muxalefet jî dibêje em dixwazin destûrek nû. Li tevgereke gelî tune ku destûreke yanî ewana ne hazir in ku ev partiyên heyî ne hazir in ku destûreke demokrat çêkin. Mixabin. Ev firsend ji dest xwe revand in. Va yê çend sal derbas bû ji ser vê destûrê? Sî û du sal derbas bûn. Lê mixabin ew partiyên ku hatin destûreke teze çênekin. Ên heyî ku parlemanê de ne pê wan hate ji hêviyeke wisa tune. Divê xelk daxwazên xwe bilind bike bo destûreke teze, bo destûreke nû. Xelk, Kurd jî, Elewî jî, Karker û xebatkar jî yanî însanê me, xelkê me vê daxwazê bilind bike. Bêje em destûreke teze dixwazin, destûreke baş, destûreke ademî merkezî, federal. Bila dengê xwe bi na ak warê me xurt bikin. Bila ev jî bibînin ku xelk êdî kîjan partî daxwazên gel. Tîne ziman diparêze xelk êdî berê xwe dide wê partî. Hak par gelo di siyaseta kurda de di siyaseta kurdî de dikare bibe alternatîfekê? Yani Divê bibe alternatîfek ji niha ve alternatîfe. Yani em Hak par ji niha ve alternatîfe ji bo wê hatiye avakirin. Birêz kema bûke. Yani Belê. ew qas partiyên kurda hene. Belê. Di salên dawî de Bi navê Kurdistanê, azadiya Belê. Kurdistanê, nizam çi gelek partî hatin çêkirin avakirin. Lê gava ku em li li li tesîra wan dinêrin di nav civakê de, civatê de, kurdi de ne ewqas e, partiyên berfireh in. Yani taman tabeleya wan heye Belê, lê belê. m- ne ewqas xurt in. Tiştek waye nayên Belê. temsîl kirin. Di civatê de Fêm nayên dikim temsîl kirin. çêdibêjin. Lê çi heye Akpar di sala du hezar û du diya de wek projeya yekitiyê Ê hêzên welatparêz wek alternatîfek hate avakirin. Mixabin ew grûbên din ên grûbên din ên kesên din ên ku pir bahsa azadiya Kurda dikin, pir dilşebat in, dûr man. Eger îro rewşa Kurdan wisa ye, eger bi vê nifûsa xwe, bi vê mezinayiya xwe ya dîrokî, zimanê xwe, welatê xwe, eger Kurd hîn bindest in, îşte ji vê kêmasiyê ye. Yanî eger. Xelkê Kurd siyaseteke baş nede pêşiya xwe, hîn gelek bindest bimîne. Mixabin. Yanî ev jî trajediyeke ye ji bo Kurdan. Wexta Halk Para ve bû, projeye yekitiyê bû. Li dûr man. Hîn jî dûr dimînin. Hin kes kozikên xwe çê dikin. Çima kozikên xwe çê dikin? Bila werin nav Halk Parê. Halk Par hemû mafên Kurdan dixwaze. Bi camêrî dixwaze. Partiyeke eşkere ye. Legale. Lê ew nexweşî di nav kurda de heye. Ew ta ji dema feodalîzmê maye. Her axayek, her mîrek, her şêxek divê li serê girekî qonaxa xwe çêbike. Yanî her eşîrek. Em ji vê nexweşiyê em xilas bin. Em bizanibin bên bahev.

ne hewceya ku deh hewka çêbikin, partiya çêbikin Kurd. Kurd dikarin a eger HDP siyaseta wê rast e bila kerem bikin, bila hemû piştgiriya HDP'ê Çima bikin. Eger demokrasî nîne? siyaseta HDP'ê rast Birêz e. Burkay, yanî bila bila pirpartîtî hebe, bila pirdengî, Tabii ez jî dibêjim hebe. pirrengî hebe. Ez jî Yanî dibêjim hebe. Çima Ama partiyeke partiyeke be? welatparêz û demokrat. Mesela Hudapar partiyeke îslamî ye. Ez van hevalan fêm dikim. Ew gelek îslamî ne. Ew dixwazin ku saziyeke îslamî ava bikin. Ê me ne wisa ye. Ê HDP'ê jî ne wisa ye. Ê MA'yî jî ne wisa ye. Madem wisa ye, du xet li pêşiya wan heye. Eger xeta HDP'ê rast de bîne, bila kerem bikin. HDP mezin e, bila hemû piştgirî HDP'ê bikin. Çima kozikên xwe ava dikin? Çima yanê ser herekî, ser her girekî, wek qonaxa avayekî partiyeke wan hebe? Yanê sê çar kes, pênc kes, deh kes, pêncî kes. Muftiya wayî dilê xwe rihet dikin. Ev jî ne siyaset e. Ez eşkere bêjim, ew ne siyaset e. Û gunehê wan jî mezin e. Eger kurd îro nikarin di xeteke rast de hêzeke mezin pêk bînin, eger wisa bêçare mane, eger bêçare mane ku dengê xwe bidine HDP'ê yan bidine AK Partî'ê yan bidine êdinê, sebeb gunehê van kesan jî tê de pir e. Yan dikaribûn bihatine nav Hakparê, Hakpar projeyê yekîtiyê bû.

Çêneve ku nikarin bi ser kevin. Min çi qas li dest min hatiye riya rasta meşiya me. Eger kêm be jî, eger yanî ez bi du qelebelixî neketime. Yanî dibe ku riyeke şaşte ez tim dibêjim, hezar kes bimeşe. Ez nabime kesê hezar û yek. Lê eger di riyeke rasta du kes dimeşe ez diçim dibim merivê sisiyan li wê derê. Heya ku kurd. Vê aqliyetê, vê metodê nedine pêşiya xwe. Ku nikarin bi ser kevin. Ez vî tiştê dibêjim, mixabin îro siyaseta kurd xettekî gelek teng daye û ji bo ku ji vê tiştî derkeve berpirsiyariyê dikeve ser milê her kesekî. Bila li ser xeteke rast da bila war ne bo hev û raya min ew ha ku war ev xeta rast e. Belê. Sê deqeyê me maye. Em dixwazin piçek jî behsa taybê Herêma Kurdistanê bikin, pêvajoya çareseriyê. Li vê derê dewam dike lê li Rojhilata Navîn jî agirek ku dest pê kir hê jî dewam dike birêz Gurkay ku şerê navxweyî li Sûriyê û bihara ereban bû zivistan DAIŞ tekoşîna DAIŞ'in a nato jî li Antalyayê kom bû wezîrê karên derve yên welatên natoyê li dinya li dijî DAIŞ'ê niha çi dike gelo tevî li vê derê kurd şer dikin? yanî pêşmerge li Rojavayê Kurdistanê jî YPG şer dike û tevî di tabloya ku wiha de ziyareta Barzanî jî çêbû li Amerîkayê li welatên Ewropayê û Barzanî dîsa behsa Kurdistana ser bi xwe kir. Gelo çi dibe li Rojhilata Navîn û li vê derê Kurd stratejiya Kurdan çawa tê meşandin yanî Kurd pozîsyona xwe çawa digirin? Tevî Daîş belayeke mezin bû li Rojhilata Navîn. Çê bû. Yanî ew bela ne tencî ji bo Kurdan e, ji bo hemû xelkên heremê û hemû dewletên heremê bela ye. Tevî derketina wê de şaşiyên hêzên mezin jî heye li dinyayê, şaşiyên dewletên heremê jî heye. Wek nimûne mesela Saddam Hussein, Hafiz Esad eger bikaribûna li welatê xwe Pirsgirêkên welat û xwe çareser bikirana bi rêya aştiyê, demokratî çêbana li Iraq û Sûriyê ev welat nediketine wî halî. Yanî berê hûn zanin ji bo ji ber şaşî û dîktatoriya Saddam Iraq kete şerekî xirab, belayekî mezin dît û niha çi rewşî de meriv dibîne. Nikare ji terorê xilas bibe. Yanî Sadam xilas bû, lê nikare ji şerê Şîa û Sunî û şerê mezhebî xilas be. Ew teror zirave xwede Kurdistanê jî. Sûriyê jî, li Sûriyê jî ev tişt çêbû. Eger rejîma Esad wextê de ew layê wî bikaribana yanî guhatineke nerm bi riya demokrasiyê çêbikirana Sûriyê, Sûriye nedikete wî halê. Mixabin ew dîktatorên Rojhilata Navîn, Hemû serhişk in. Îro rewşa Kurda. Yanî ji bo Sûriyê kete wî alî. Şerê hundir derket. Di wî şerî de jî ew hêzên radîkal ên îslamî xurt bûn. Wek Daîş, wek El-Nusra, El-Qaîde filan. Evana gelek serhişk in. Yanî vana çi pêşniyar dikin ji bo civatê, ji belayê bêtir? Ew bela piştre bi Kurda jî geriya. Yanî vana êrîşî ser Kurdistana Başûr kirin. Dîsa li Sûriyê êrîşî ser herêma Kurdan kirin, êrîş ser Kobanî kirin, ew êrîşîn berdewam in jî. Ev çi ye? Yanî Kurdan bic amêrî berê xwe dan. Em li Kurdistana Başûr in, li Kobanî ev tiştekî baş bû. Lê divê dinya tedbîrekî bistîne, bi hev re bistîne. Yani berpirsiyareki em mezin dikeve ser yekitiya miletan. Ser milê yekitiya miletan. Dikeve ser Amerika û Rusya. Bana hêzên mezin in. Dünya bila biryarek bide, qirarek bide. Tabi Avrupa. Xwîn bê e, seknandin. Tabi devletên herêmê jî wek Tirkiye, Suudi Arabiya, İran berpirsiyare bana jî heye. Yani divê ew xwîn bisekine. Ev şevat